Aslında bilesiñiz, er bir adamnıñ vaqıtı aynı, amma er bir adamnıñ öz talabı bar, işte, er bir özüniñ kününe, saatine, vaqıtine. Onıñ içün, men bilesem, insan özü ögünde bir planlar qursa, bir işler becermek istese, oña köre vaqıt da tapıla. Başqa bir ekinci derece bir işlerni yapmayıp da bir müim işlerni yapasıñ. Onıñ içün bunda bir prioritet meselesi bar. Yani özüñ içün nasıl bir işni müim sayasıñ, onı elbette birinci yapasıñ. Oña köre de soñ bu cedvelde olğan bütün işlerni bir-biriñ artından becermek tırışasıñ. İşte böyle bir printsipim bar. Ve, elbette, bala terbiyesi, ev işleri ve öz sevgili işim, bu er vaqıt şu cedvelde yuqarıda olğan işlerden biri. Onıñ içün, işte, şularğa vaqıt tapmaq tırışam.
Meryem hanım, balalarıñız çoq til bile ekenler.
E, öyle oldı ki, yaşayışımız, biz Qırımdan tış yaşağanımız sebebinden balalar türlü tillernen tanış oldılar ve balalıq çağını Ukraina, İordaniya memleketlerinde keçirgenimiz içün balalar şu tillernen balalıq çağından tanışmaq çareleri oldı. Onıñ içün em de ingliz tilini işte menimsediler, em arap tilinen de tanış oldılar. Elbette, böyle serbest laf etmesine daa çoq kerek ve Ögrenmek kerek, amma eñ azında böyle bir birinci basamaqlarını endi yaptılar. Amma menim içün, elbette, eñ esası, bu, ana tilimizni bilgenleri ve bunda kerçekten de büyük bir meseleler bar, pıtraqlı meseleler. Çünki özümüz içün bu, büyük bir mesüliyet, ana-babalar içün. İlle ana tilimizni balalarımızğa ögretmek isteymiz. Amma bu mevzuda çoq problemler bar ve eminim, er bir ana-baba, ocalar bu problemlernen, meselelernen qarşı qarşına keleler ve bunda çoq Çoq taraflı bir mevzu olğanı içün, er aynı mevzunı, er aynı meseleni ayrı baqıp, onı işte izaatlamaq kerek ve balalarımızğa ana tilimizini nasıl ögreteyik, nasıl aşlayıq, yani yahşı bilmesi içün nasıl bir areketler yapacağımız, bu alâ da şimdi menim içün büyük bir mesele, çünki evde laf etkenimiz, Ve bütün, bütün cemaatta işte öz ara mektepte balalar laf etkenleri bam-başqa bir til. Onıñ içün evdeki müit, bu bütün qalğan alem müitine qarşı Büyük küç degil, men belesem. Onıñ içün tek ailede ana tilinde laf etilse bile, bu yeterli degil.
Ocam, ya ana tilini nasıl etip ögretesiz? Nasıl sizde usullar belkim bardır?
Asılında eñ sade usul bu, özüñ laf etmek kereksiñ. Ve bu devamlı sürette olmaq kerek. Mına menim ayatım da menim içün büyük bir tecribe oldı. Misal, mına büyük, şimdi endi eñ büyük balaçıqlarım, olar Balalıq çağını, mına, eki, üç yaşında olğanda biz Qırımdan uzaqta yaşağanımız ve qırımtatar tilini olar pek siyrek eşitken sebebinden olar ondan soñ, endi biraz büyügen soñ ne qadar talap etkenime baqmadan qırımtatar tilini yahşı menimsemediler. Olar, elbet, añlaylar, aytqanıma Aytqanımnı añlaylar, amma güzel, doğru qırımtatarca cevap bermesi olarğa ali daa şimdi qıyın kele. Amma mına küçük balaçıqlarım, endi Qırımğa kelip de doğğan ve mında ösip büyügen balaçıqlarım, olar endi ana tilini yahşı menimsep, serbest vahiteler. Ve bu da özüm içün bu büyük bir tecribe oldı. Men şunı añladım ki, Bala balalığından temiz qırımtatar tilini eşitmek kerek. Öyle bir müit yaratmasaq, öyle bir çareler doğurtmasaq, balağa bizim tilimiz ana tili olaraq qabul etilmey balanen. E, elbette, belkim bir kurslarğa barıp ya da derslerge barıp o bala Ögrenir qırımtatar tilini, amma böyle iç duyguğusı, amma qırımtatar tilinde fikir etmesi, elbette, bu imkânlar endi coyula. Yani men añlağanıma köre, ne qadar yaş bala olsa, ne qadar küçük bala olsa, o qadar qolay oña tilni menimsemege ve o, kerçekten de, yaqın bir tuvğan til kibi ola. E, öyle.
Bu fikir em de pedagogikada mevcut. Bu bilingvalnoye obuçeniye degen mevzularnı alıp baqsaq, er bir bala balalıqtan, doğdan, doğmazdan soñ nasıl bir tilni devamlı sürette eşite bilse, o tilni özüne ana tili olaraq qabul ete. Yani biz qırımtatar ailesi olaraq evde devamlı sürette rusça laf etsek, Buına isteseñizmi inanmağa, istemeseñizmi inanmağa, onıñ ana tili rus tili olacaq. Yani siz, ya da başqa bir mesele, misal, aqay, apay bir-birinen kelişti, yani balalıqtan balasına ingliz tilini ögretmege istediler. Yani bala doğdı, şu añdan başlap televiziondan, telefonlardan ingliz tilde bir rolikler, multfilmler çalınsa, Bu bala özüne ana tili olaraq şu bir tilnen beraber başqa tilni de, şu inglis tilini misal bu meselede, qabul ete bile. Ve aynı şu sürette biz öz tilimizni de böyle imkânlarnen faydalanıp balaçıqlarımızğa ana tili olaraq qabul etilmesini talap etmek kerekmiz. Yani balaçıq eki yaşına qadar nasıl bir tilni devamlı sürette eşitse, Şu tilni özüne ana tili olaraq qabul ete ve bu tek sadece teoriya degil, bu aynı, ayrı şu menim tecribemde, mına men öz balaçıqlarımnı qıyaslasam, bu kerçekten de bu model çalışa. Onıñ içün men tanışlarıma, dostlarıma teklif etem, Bala çıqtoqsa evde bütün imkâniyetlernen qullanıp, böyle bir müit yaratmaq kerekmiz. Mına, eki, üç yaşına qadar balaçıq qırımtatar tilini eşitse, soñ bütün, bütün ömür o şu tilni öz ana tili olaraq qabul ete ve şu tilde fikir etmesi oña pek qolay. Başqa bir vaziyette, endi, atta mükemmel ögrense qırımtatar tilini, bir dersliklerdenmi, güzel bir ocalardan ögrenip, amma şu tilde fikir etmesi, şu tilniñ ruhunı duyması, o endi artqıç hala o şeyden. Onıñ içün işte sadece menim bu tecribem.
Ocam, mına kitaplar, ana tilinde multfilmler, bu, bunı siz qullanasızmı balalarğa tilni ögretmek içün?

Ve nasıl kitap çıqsa, yani ilk evelâ o menim qoluma tüşe demek mülkün, yani böyle güzel bir imkânnen elbette men faydalanam. Hususan balalar içün nasıl kitap çıqsa, bu aman şu kün menim evime bu kitap kele ve Men balaçıqlarımnen o kitapnı, elbet, oqup, baqıp çıqam. Bazı kitaplar sıq-sıq qayta oqula, bazı kitaplar oqulğan soñ rafta tura. Amma, er alda, balalar şu kitaplarnı baqıp, olarnı saifelep, oqup, resimlerine baqıp, şu ana tilimizge, edebiy tilge İşte, alışalar. Ve, elbette, menim tecrübemde bu kitap meselesi büyük bir rol tuta, büyük bir emiyet ayırıla. Çünki başqa yollar da çoq degil, ya da bala anasından eşite ana tilini, ya da kitaptan, ya da televizondan. Elbette, televizyonda olğan, işte, telefonda olğan multikler, Olar, sağ olsun, vatandaşlarımız tercüme eteler, tırışalar, güzel bir öyle produkt yapalar balaçıqlarımız içün. Amma o da çoq degil, çünki er bir yañı video bir qaç künde, bir qaç aftada, ayda bir çıqa. Elbette, balalar onı baqıp çıqalar, bu Cengilday ve bizim qırımtatar tiline tercüme etilgen Multikler, amma olar pek sevineler, öyle bir multik baqsalar, aytalar, bu qırımtatar tilindemi bu multik dep meraqnen baqalar, yani ğururlanalar. Çünki olar küçük olğanına baqmadan endi farqnı duydılar. Kerçekten de böyle müit tek ailede olğanını bala menimsey, añlay. Mına, misal, menim küçügim, Kaç yaşında?
Şimdi beş yaşını toldurdı. Amma mına eki yaşından başlap o endi bağçağa qatnap başladı. Eki-üç yaşında olğanda mına şu vaqıtke qadar laf etkeni qırımtatarca laf ete edi. Çünki men büyüklerimnen böyle bir yaramay bir tecribemni körip, ille endi bu küçüklerimnen temiz tatarca laf etecem dep özüme söz berdim. Ve kerçekten de mına endi küçük balaçıqlarımnen qırımtatarca laf etmege tırışqanım öz meyvalarını, öz neticesini kösterdi. Elbette, balaçıqlar bile edi qırımtatar tilini. Amma evden tışarı çıqıp bala Küçük olsa bile, añlay, duya, yani, e, ailede böyle bir müit, amma başqa alemde, etraftaki alemde bam-başqa müit, bam-başqa til ve bu da tesir ete. Bala başqa tilge keçe ve bunen bir şey yapmaq kerekmiz. Mına, balalarıñız bala bağçasına qatnamağa başladılar. Bazı qorantalarda böyle vaziyette olar unutalar ana tilini ve rus tiline keçeler. Nasıl sizde oldı? Mına şu, şu tendentsiyanı men sezdim. Bilesiñiz, kerçekten de bala asılında duya, o çıqmayıp, evde ana-baba terbiyesini alıp, Bir ara yaşay, amma ne qadar çoq büyüse, o qadar da çoq onıñ içün etraftaki alem, başqa insanlar yer alıp başlay. Yani onıñ dünyaya baqışında tek ana-babadan ğayrı başqa personajlar da peyda ola. O dostlar, o, misal, gruppa bağçada olğan dostları, soñ mektep. dostları ve oña köre bala böyügen sayın onıñ etrafında insanlar çoqlaşa. Ve bilesiñiz, er birimiz elbette bunı duyamız, balalar etraftaki yaşağan insanlar, dostlar, ocalar arasında Bu neni tapalmaylar, qırımtatar tilini bilgenler, böyle subet.
Subetdeşlerni tapamaylar. Subetdeşlerni tapalmaylar ve añlaylar ki, bu ailede olğan bir ayat, bu sanki suniy bir ayat, çünki başqa alemde bam-başqa şaraitler. Ve men bu meselede çoq tüşüne edim, neçün küçük balaçıqlar. Temızda tarcalaf etken balalar mına böyle, endi bağçağa, mektepke barğan soñ bam-başqa tilge keçeler ve vazgeçeler bu işten. Kene de mına şu tecribemden baqam ki, buna sebepler bar. yani bala kelip de otuz bala arasına kelip, şu bütün otuz bala rusça laf etkenini körip, elbette o, özüni küç, böyle irade tapalmay, bütün bu otuz balağa qarşı bir özü qırımtatarca laf etmege ve elbette bu, bu pek tesir ete, bala nasıl bir tilni özüne seçecegini büyük bir faktorlardan işte bu. Ve mektepte de aynı. Mektep çağındaki balalar endi böyle bir yaşqa keleler, olarğa dost, bu müim bir yer alğan bir personaj ola mektepte ve elbette çoqusımıznıñ balaçıqlarımız dostları episi rusça laf eteler. Onıñ içün bala elbette rusçağa Alışa, rusçağa nete, alışa ve böyle de bütün biz zamet etkenimiz, balaçıqnı ögretkenimiz sanki nafle olıp çıqa. Çünki endi bala yedi, sekiz, doquz yaşına çıqqanda endi bam-başqa lafı, O tatlı-tatlı sözçükleri bilmem qayda cuyula ve bala rusçağa keçe. Mına, ya balalarıñız ana tilini unuttılarmı, ya da.
Yoq, men olarğa öyle çere bermeyim. Olar unutmay, amma laf etmege de olarğa zor kele. Çünki laf etmege olarğa tek evde çare bar, a başqa yerde laf etmesine sebep olmay. Onıñ içün de bu tesir ete. Şükür, bala. Meryem oca, biz balalarımızğa ana tilimizden ğayrı daa din bilgisini bermek kerekmiz. Bu saada ana-babalarğa nasıl tevsiyeleriniz olur?
Bilesiñiz, kerçekten de bu til meselesi bu tek bizim halqımız içün böyle bir müim ve pek tıtraqlı bir mesele, da. Biz, tarihimiz öyle Qıyın olğanı içün, facialı olğanı içün, elbette, bu til meselesi bizim içün pek aktual. Amma sade insanlar içün asılında til mevzusı problem degil. Problem, kerçek bir problem, mesele, bu, er bir ana, baba öz balasını güzel adam olaraq terbiye etmesi. Elbette, bu, menim içün de pek büyük ve Mesüliyet, Allahu Teala zaten balalarını bizge emanet olaraq bere ve biz o balaçıqlarnı güzel östürip, güzel terbiye berip, işte ayatqa yibermemiz, bu Allah ögünde bizim mesüliyetimiz, bizim işimiz demek mümkün. Onıñ içün men terbiye meselesine böyle davranam, yani Allah ögünde men öz işimni öz İşte, becerdimmi ya da yoq, onıñ içün diniy terbiye, ahlâq meselesi, bu menim içün prioritetli bir meselelerden ve elbette balaçıqlarıma ögretem ve diniy bilgilerni ögretem, diniy nelerni, ve ayatımızda da yaşatması içün elbette areketler etem. İlk evelâ bu Menim öz bir areketlerim, men özüm olarğa nümüne olaraq olmaqnı, olmaqqa tırışam ve kerekli bilgilerni de berem. Şükür Allağa, balalıqtan diniy bilgiler alıp ösmek çaremiz oldı. Daa balalıq çağımızdan Qartanam Qarbabam bizim terbiyemizde büyük bir yer aldılar ve diniy bilgilerni, diniy sevgini aşlattılar yüreklerimizge. Ondan soñ, Allağa şükürler olsun, diniy tasil de almaq nasip oldı, yani diniy bilgiler almaq. Ve, elbette, bütün bu bilgilerni men tek özüm içün saqlap qalmayım, balaçıqlarğa da ögretem, aytam ve emiyetini bildirem. Menim içün insannıñ yüregi, onıñ niyetleri, onıñ fikirleri, bu, eñ esası. Yani onıñ areketleri, işte, bu duyğularnıñ neticesi. Onıñ içün bala ne qadar güzel, terbiyeli, temiz yürekli, Temiz fikirli bir kişi olsa, o qadar da onıñ areketleri de doğru olur ve insanlarnen alâqası da doğru olur. Onıñ içün ögretem. Çarem olğanda başqa ocalarğa da yiberem, balaçıqlar ocalardan ögretsinler dep. Ve bu menim içün büyük mesüliyet ve elbette buna çoq diqqat ayıram ve başqa ana-babalarğa da tevsiye eter edim. Tek tasil, tek böyle bilmem sport şeylerge diqqat ayırıp vazgeçmemek, diniy terbiye bu aslında insannıñ muvafaqiyeti içün Eñ, eñ esas bir şeylerden dep sayam, çünki bu insannı ya da bahtlı, ya da bahtsız ete, eki dünyada da. Onıñ içün, elbette, bu büyük bir mesele, onı çezmek kerekmiz. Sağ olunız, Meryem hanım.